aqlaɣ deg useggas ajdid la slaman-nwen ay imaziɣen iyaw ad nmeyyez ddunit wass-agi wis ma tjerbem medden-nni iḥesben ssnen kulci azmeren i kulci Wid-nni i ttzuxxun s cci-nsen, i ttgazzmen iman-nsen ɣef lxir i xeddmen, ɣef iṣurdiyen i yerbaḥen, imi ḥercen nezzeh deg wayen yeɛnan lxedma-nsen. Bunadem n wass-agi yeqqar, Ḥemmel iman-ik, ad k ḥemmlen medden. Skazzeb iman-ik, dɣa ad trebḥeḍ deg ddunit-ik. Acu tɣilem kunwi? Ɛni yelha-yas i bunadem ad yili akken i neɣ ala? Neɣ imken tlam gar wid iḥeqren iman-nsen teqqarem ur zmireɣ ara, ur sɛiɣ ara, ur sineɣ ara lxaṭer ur ɣriɣ ara. D acu i nekini? Aytmaten di sedma, deg ddunit n wass-agi, llan sin n leṣnaf-agi n medden, wid yettxemmimen ɣef yiman-nsen akteṛ n wayen i sen-ilaqen, laug d wid iqqaren aql-aɣ, Nella am lmal, ur neɣri wara acu yaɣ nukni. Awal Ṛebbi yessefhem-aɣ-d lmizan Ṛebbi ṣeḥḥan, netta yeqqar, bunadem ur yessefk ara ad yeḥseb iman-is akteṛ n wayen ilaq lḥal, lmeɛna ad yettxemmim s lɛeqliya d leqder n laman i s-ifka Ṛebbi i kul yiwen. Ad yeḥseb lɣir-is xir-as. Ṭṭbiɛa-m-tagi ur tettwaf ara di bunadem, ḥaca ma ila d lmumen tidet. Yerna ddunit tḥeqqer bunadem yunzen. Qqaren medden i ulwa, At ddunit ḥemmlen win itteklen f iman-is. Lameɛna deg ddunit n wass-agi, ilzem-as i mkul yiwen ad imyiz wul-is, ad iqḍeɛ deg iman-is, ma yebɣa ad iɛjeb i Ṛebbi, neɣ ad issefraḥ iman-is d wid i s-d-izzin. Akken i tt-myid snat leḥwayeǧ-agi ad imekti, lqaɛa d wayen akk ilan deg-s n Sidi Ṛebbi, ddunit d wid akk i tt-izedɣen, ihi acu d bunadem ad yeskaddeb iman-is? Deg ddunit n wass-agi, bunadem ilan d aɛeqli ad ittekkel ɣef Sidi Ṛebbi s wul-is akk, ur ittekkel ara ɣef lfehma-s. Deg yiberdan-is akk ad imuqel ɣur-s, ma yebɣa ad iqeɛɛed ad qeɛɛden yiberdan-is, Yif xir ad iqreb bunadem ɣer Rebbi wala ad ittkellef iman-is, imi d Rebbi s iman-is i aɣ-iqqaren, Di lɛafya, d lettkal, ara tafem lǧehd-nwen. D lmeɛna n tsukkla yif Rebbi ara nmeyyez iḍ-agi, lxaṭi deg ddunit n wass-agi, ala d bunadem i tt-iḥefḍen ara yesɛun lehna n wul. Ala di lɛafya d lettkal ara yaf lǧehd d rrbeḥ. Idir, kečč ilan d lmumen n Sidna Ɛisa, anida tettafeḍ lǧehd-ik ad tbeddeḍ, ad tɣelbeḍ deg tuzzla n ddunit-agi? Mebla Sidna Ɛisa ur zmireɣ ad xedmeɣ ulamma d kra yelhan. Ɛlaxaṭer Iblis deg ddunit-a iḥeṛṛes Deg lɣaci i wakken ara xedmen ara yir leswal wad d beɛden ɣef Rebbi. Walakin Sidna Ɛisa yenna-d mebla yessi, Ur tezmirem ad txedmem ulamma d acemma. Sidna Ɛisa yettaḥawan-iyi mkul aya-s alaxaṭer fkiɣ-as ul-iw. Acu d lmeɛna n yimeslayen-agi i nekk, imi teqqareḍ, Sidna Ɛisa yettɛawan-iyi kul ass, imi fkiɣ-as ul-iw?
Sidna Ɛisa yenna-d, Nekkini d tafrent, kunwi d tiriwa. Win izedɣen deg-i, arna zedɣeɣ deg-s, ittarew aṭas n lfakya. Ɛla xaṭer mebla nekkini ur tezmirem ad txedmem ulamma d kra, ulamma d acemma. Tudert-nneɣ ɣer ɣur-s i tɛelleq, mebla Sidna Ɛisa ur yezmir ḥedd ad yexdem ulamma d acemma. Akken am triywa ma yella ur ṭṭifent ara di tefrent, ur zmirent ara ad idirent. Sidna Ɛisa yessefhem-aɣ-d s lmeɛna n tefrent belli tudert deg-s i d-tettekk ma yella yiwen ur iṭṭif ara deg-s neɣ ur yejmiɛ ara imeslayen imeslayen-is deg wul-is, ad yeqqar am triwa ur neṭṭif ara di tefrent. Sidna Ɛisa yenna-d, Ma tḥemmlem-iyi, jemɛet lumur-iw. Ay aytma, a taytmatin, mi ara mi ara xemmemeɣ acḥal i yenɛettab Ɛisa f lǧala-nneɣ, ɛla xaṭer iḥemmel-aɣ s yiwet lmeḥibba d tameqqrant ḥedd ur gezmir ad tt-iqis ala Ṛebbi. Ɛisa ass-a d acu i d-iṭṭalab deg-neɣ, deg-wen, deg leɛbat irekkun? Iṭṭalab-d ad s-nefk ala ul-nneɣ. Ul yeqquren amedɣaɣ yerna yeččuren d ddnub. Ɛisa yebɣa ad yeṣfu ulawen-nneɣ s idammen-is ineɣlen ɣef ṣṣaliba. Ass-a, yeqqar-ak, yeqqar-am, a bunadem, belli d nekk i d abrid, i d tidet akked tudert. Yiwen ur d-ittas ɣur Baba mebla yessi. Ɛisa inna-d diɣen belli d nekk i d tafat n ddunit, win i yi-ittabaɛen ur iteddu ara deg ṭṭlam, walakin ad yesɛu tafat d tudert. Daymi i aɣ-d-iqqar Sidna Ɛisa ihi mebla nekkini ur tezmirem ara ad txedmem ula d acemma. Netta ay d abrid, ɣef i aɣ-d-iqqar Rebbi, ad k-sneɛteɣ, ad k-sekneɣ, abrid deg-s ara telḥuḍ aseggas-agi. Ur ttekkel ara ɣef lefhama-k, muqel ɣer win ilan tafat, win izemren ad ifeǧǧeǧ mačči kan abrid-ik, lameɛna ul-ik diɣen, i wakken ara tfehmeḍ Ṛebbi d iberdan-is aseggas-agi. Qqaren lektub, Qleb Sidi Ṛebbi, dɣa a k-iǧaweb, qqareɣ nekkini, sellek-iyi si lxuf-iw akk. Imi ten-nxeẓẓer, nettufeǧǧeǧ, udmawen-nneɣ ur neḥcamen ara. Lxaṭer abrid iḥeqqin am tafat ifeǧǧeǧen i d-ziden alamma ttnaṣfa n wass.
Yiwen deg lembiyat ur d-inni belli nekki d tudert neɣ d tafat neɣ d abrid, walakin rran-d cchada ɣef Sidna Ɛisa belli d netta I d amcaf ɛelluman. D tidet, ayen i d-nnan lenbiyyat, irkel yettwakemmel ɣur Sidna Ɛisa. Awal n Rebbi yenna-d belli zik, zik nella d ṭṭlam, tura nella d tafat deg Sidna Ɛisa. Ddut am arraw n tafat. Mi ara, mi ara yamen yiwen s Sidna Ɛisa, yettusemma d tafat-is. Akken tessnem, nnuba-agi, lexbar n lxir, nettmeslay-awen ɣef, ɣef lumuṛ n Ɛisa, ayen ilaqen i bunadem ad t-yexdem bac ad yettwasellek. Uma d nekkni nella Am kunwi, mebla tazmert, mebla leslak, walakin yiwen wass deg wussan nusa-d ɣer Ɛisa, neqbel-it, neqbel tafat-is, neqbel tudert-is, dɣa yekkes fell-aɣ taḥkumt n ddnub, n ddnub-nneɣ, yefka-aɣ-d tudert-is, Tudert tajdiṭ d isem i awen-nettmeslay mkul ddurt ɣef Sidna Ɛisa amsellek, tarwiḥin, win izemren mebla yis ur nezmir ara ad nidir neɣ awen-nettmeslay awal n Rebbi mkul ddurt

Nekkini ay tmaten di setma am idir ufiɣ mebla Sidna Ɛisa ur zmireɣ ara ad xedmeɣ ulama d acemma. Lameɛna jerbeɣ, am yiwen n rresul nniḍen yennan, ad zemreɣ i kulci s Lmasiḥ i yessǧehden. Am tara ur tezmir ara ad taru lfakya s yiman-is, ma ur tettaṭṭaf ara deg taferrant, akkagni ula d nekkini, Yidir, d kenwi, ur nezmir ara ḥaca ma nezdeɣ deg Sidna Ɛisa, yezdeɣ deg-neɣ. At ddunit ttzuxxun deg iman-nsen, ttzuxxun s wayen xeddmen, s wayen ttseddiqen, s wayen rebḥen. Lameɛna bunadem ma iḥebbes yettmuqul ɣer wul-is, ɛni tella ssebba ɣef ara izux? Wid yettkellen ɣef Lmasiḥ, akken ttaṭṭafen deg-s ttkellen fell-as. Tazmert-is tettali deg wulawen-nsen am liqa yesseǧehden tara ad taru lfakya lɛali. Akken i lmumen n Sina Ɛisa Lmasiḥ, yetteklen fell-as yettaru deg tikli-ines lfakya n lɛali, lmaḥiba, lfraḥ, lɛafya, ṣṣebber, lxir, lǧuda, ṣeddeq, sahla, d aḥkam deg yiman-is, ur yettzuxxu ara deg yiman-is, lameɛna yettzuxxu deg Ssid-is. A Ssid Ṛebbi ččar-iyi d tazmert, ččar-iyi s Ṛṛuḥ-inek.

Kisa Umnu, d yisem yiwet tektabt ara nceg ɛaddurt-agi i wid i aɣ-yeketben. Taktabt-agi, la akked lḥasab n wussan i useggas-agi ajdid. Ad ketbet ihi, inuba lexbar n lxir, Boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. Sutret tektabt-nni d usemman Kisa Umnu. Tektabt i asen-ilaqen i wid izedɣen ddunit n wass-agi. Ad ketbet inuba lexbar n lxir,

leḥmadi-s ad yili dayem deg uqemmuc-nneɣ tirwiḥin-nneɣ ur d-zuxxun ara deg iman-nneɣ lameɛna deg Ssid Rebbi d lmasiḥ-ines akken kan ara naf lbaraka d lefraḥ armi d afukub useggas azul fell-awen